Għeżież ħbieb, merħba għal rokna oħra mill-sensiela ta' rkejl li qegħdin nagħmlu fir-rescue center tagħna. U hawnhekk jien ndawwar b'ħafna oġġetti li għamilna dan l-aħħar, irrinovajna mhux ħażin. Din naħa għandi dan il-cabinet, dan jista' jkun li kien il-bażi ta' Grandmother Clock imma il-parti ta' fuq ta' fejn kien hemm l-arloġġ din qatt ma saret u aħna dawwarniha u għamilniha f'cabinet li jista' jkun jista' jintuża kemm biex tpoġġi l-affarijiet fih ovvjament u anke bħala oġġett dekorattiv. Għandi dan il-bastun, fil-fatt għandna tnejn minnhom, U nista' ngħidilkom faċilment dan żbajnieh kollu iswed u mbagħad il-parti ta' fuq li kienet ikkulurita ħafna għamilniha eh, bil-kulur debini. Fuq din naħa għandi wkoll issa eh, ħatkun qegħdin tarawha din hija biċċa amara li bażikament eh, użajna il-poġġamani. Il-poġġaman tat-taraġ tal-kewba Erba' kolonni minnhom u minnha ħloqna biċċa mara li tista' tintuża jew bħala parti diviżorja f'kamra f'open plan jew ukoll bħala console table, jiġifieri tkun tiġi mal-ħajt speċjalment jekk ikollok il-kurutur dejjaq u fuqu tista' tpoġġi l-affarijiet li trid. Warajja għandi wkoll dan il-manikkin ħa nitkellem fuqu, dan ħa jkun qed jintuża biex fuqu tintlibes libsa tat-tieġ u aħna ppreparajniha biex tkun kemm jista' jkun lesta, ovvjament iddekorata għall-memorja speċjalment meta jittieħdu r-ritratti għall-memorja tal-futur. U warajja hawn din il-biċċa njama, din kulmi njama sempliċi u għamilnilha ftit xogħol. Mela, tlaqna ħa nurikom ix-xogħol li għamilna fuq dawn il-biċċiet tal-għamara. Mela, ħa nibdew fuq din l-linja ma li semmejtilkom eżatt bħala l-aħħar oġġett għall-programm tal-lum. Din hija injama maqtugħa skont il-qies li kellna bżonn ħa tkun qiegħda tintuża biex tgħatti l-meters tad-dawl u l-ilma wara l-bieb ta' barra. U li għamilna ħloqna ftit image għaw raised stenciling, ġifiri għawek il-background huwa Huwa stenciling imqabbeż, żbajnija kulur il-cream, u mbagħad waħna ntattaw il-molds mad-dawra ġifieri għamilnilha frame u waħħalna mold oħra fin-nofs, tajna ftit kulur debini u mbagħad tajna il-browning wax. Il-browning wax ovvjament aħna nużawh biex noħolqu kemm jista' jkun effett anke li joħloq dak l-istil antik. U hawnhekk kif qed taraw għamilna dan il-bust, dan il-manikkin li bnieh xi ftit jew wisq għall-festa. Dan il-manikkin oriġinarjament kien għandu l-bażi tal-fiber, kellu ħafna ħsarat, kien maqsum min-nofs mill-ispalla minn hawnhekk u jibqa' sejjer ma' wara, l-ewwel ridna nsewwuh u mbagħad ridna naraw kif ħa nitilfu ftit mill-effett tat-tiswija. Allura ħriġna bl-idea li nużaw il-kartapesta, darba użajna l-kartapesta, it-tul kollu użajna bażikament kollha u karti użajna wkoll il-tissue paper. F'dal-każ għax kull ma ridna noħolqu ftit dan it-texture, dan l-effett li hawn hawnhekk, biex il-libsa ovvjament mbagħad tieħu dehra ħafna isbaħ. Li għamilna mbagħad sbajnieh abjad kollu, ġifieri bil-biċċa ta' fuq, bis-saqajn b'kollox, u mbagħad waħħalna din il-forma, waħħalna din il-mold, daw il-molds ikunu ċatti mbagħad bis-sħana jitgħawġu u tagħmilhom kif trid. Wara li tajniha l-abjad ukoll, fuq kollox tajna użajna shimmer li huwa kulur il-perla biex il-bust jieħu ħajja ġdida u ħajja kompletament differenti minn kif kien oriġinarjament. Issa qegħdin nistennew biex Il-libsa tat-tieġ fl-aħħar inkunu nistgħu narawha fuq dan il-manekkin jittieħdu r-ritratti u naraw mbagħad il-memorja tagħhom fir-ritratti ovvjament meta jgħaddi żmien. Ma dan huwa x-xogħol ta' dan il-manekkin u vera ħadna gost naħdmuh. U hawnhekk eh, fuq din in-naħa għandna Dak li għedt il-Kondissa ta' kien il-bażi għall-Grandmother Clock. Ma nafux eżatt x'kien l-użu tiegħu ma dan jinqasam fi tnejn, għandu din il-parti għaliha u l-parti t'isfel tiżżarma għaliha u fil-fatt huwa dan huwa storage space li tista' tpoġġi l-affarijiet fih ovvjament hija maħduma apposta biex kemm jista' jkun ma jkunx moħli. Ġifieri dan kif kien oriġinarjament kien eh, fi stat li kien qed jgħidilna biex vera nirrestawrawh. U x'għamilna mela wara li eh, xkatlajna waħda sew u tajnieh tindifa sew eh, bil-prodotti ehm, li huma bbażati fuq sugar soap ehm, Tajna tlie bejn tlieta u erba' passati żebgħa sewda u ħadet daqshekk għax tant l-injama kienet għatxana tant kellha bżonn li ħadet naqra mhux ħażin. Wara li għamilna preparajna t-toqob għall-puni, Għax ma kellix pum imma kulma kellhom qafla, allura għamilna pum hawnhekk u pum in-naħa t'isfel u mbagħad waħħalna dawn il-forom. U dawn il-forom, il-molds kif ġa semmejtilkom jistgħu jitgħawġu u f'dal-każ ma kenniex bżonn imma wkoll jistgħu jinqatgħu bl-imqass. Ġifieri jekk niġu biex naqtgħu Dawn il-forom insaħħnuhom ftit u naqtgħuhom bi mqas biex nieħdu l-qisien it-tulijiet li jkollna bżonn. Fil-fatt għamilna għamilna hekk. Wara li waħħalna kollox erġajna tajna l-iswed fuq il-forom biex jieħu din il-qagħda din il-forma ġdida u mbagħad Użajna l-kulur debini kemm fuq il-forom, kemm fi hawn id-daħla tal-panew, għamilna ftit anke fuq il-pum għax dan kien kulur il-bronż u missejnieh naqra bid-deheb, għamilna l-faxex hawnhekk hawnhekk u l-faxxa t'isfel. U wara li nixef kollox użajna il-wax kannella. Tajdu li mal-wax kannella xiex għandan użawħ. La huwa iswed. Jiena speċjalment fuq l-iswed il-xema kannella nuża biex kemm jista' jkun tagħti iktar definizzjoni fejn hemm l-iswed u barra minn hekk peress li l-kulur debini kien qawwi ħafna bil-wax kannella il-xejn li jkollu il-gold jonqos ftit u joħloq dan l-effett iktar antik. Allura dan huwa x-xogħol kollu li għamilna fuq din il-biċċa għamara. Kif għedtilkom tista' tintuża f'ħafna postijiet, tista' tintuża f'salott, tista' tintuża f'passaġġ, speċjalment jekk għandkom passaġġ dejjaq f'xi kurutur, u tistgħu wkoll tużaw anke f'kamra tas-sodda pereżempju, fejn tista' tpoġġi xugamani jew fejn tista' tpoġġi wkoll bjankerija jew lożor, eċċetera L-użu ta' din il-biċċa għamara inħallih f'idejkom, għidulna intom x'taħsbu għax vera nieħdu pjaċir mbagħad bil-kummenti tagħkom biex inkunu nafu aħna din l-għamara fejn ħa nawżawha u fejn ħa npoġġuha d-dar. U fl-aħħar u mhux l-inqas din hija biċċa għamara li anke semmejtilkom fil-bidu, dawn huma erba' balavostri ta' poġġaman antik. Dawn huma balavostri tal-kewba, ġew immuntati fuq bażi tal-injam solidu, ġri għandek injam solidu mhux ħażin, u din biċċa mara mhijiex ħafifa u hija ideali biex anka tużah bħala parti diviżorja jekk inti għandek open plan jew fid-daħla tal-post fejn tgħix inti tista' tintuża fil-ġenb, tista' wkoll tiġi mserrħa ma' ħajt u sservi bħala mejda, bħala console table ngħidulha aħna, u mbagħad il-parti ta' fuq hija l-istess bħall-parti t'isfel li huwa injam solidu, injam b'saħħtu. X'għamilna fuq din il-biċċa mara wara li naddafniha sew u anke xkattlajna mhux ħażin dawn il-balavostri, tajna passati ta' iswed biex ovvjament ikollna il-bażi tal-kulur. Użajna l-iswed għax huwa kulur li M'għandux żmien mhuwiex biss għax huwa moda imma wkoll għax l-iswed ta iktar definizzjoni lil dawn il-balavostri. U mbagħad li għamilna użajna dekupagġ kemm hawn hawnhekk mad-dawra u anke isfel għamilnieha fuq il-ġiex naħat biex jekk ħa tintuża bħala diviżorju jkollok l-istess ħaġa fuq il-ġiex naħat U mbagħad u għamilna wkoll il-wiċċ, il-wiċċ għamilnieh ukoll bid-dekupax. Fil-fatt użajna il-karta li użajna hija dekupax paper apposta, il-bażi tagħha, l-kulur bażi huwa iswed, allura fi hawn e, il-fjuri joħroġ iktar irfinut u joħroġ isbaħ għax il-kuluri jisom ħirġin mill-lamara. Wara li lestejna dan il-proċess kollu u niexef kollox din id-darba ma tajniex xemgħa imma użajna sealer li għandu naqra li għandu ftit ileqq fih, ġifieri mhuwiex ileqq ħafna, ma nistgħux ngħidulu li huwa gloss f'dak il-każ u lanqas huwa semimatt, huwa inqas minn semimatt imma ridna nużawh biex jagħti definizzjoni isbaħ lil dawn il-balavostri ukoll jagħtihom ftit tar-rispett ta' kemm ħadmu matul iż-żminijiet meta dawk kienu qegħdin jintużaw bħala poġġaman ta' taraġ u wkoll ovvjament biex kemm jista' jkun dan ix-xogħol jibqa' sabiħ kif inhu u wkoll jagħti dehra isbaħ lill-ambjent fejn ħa tkun qiegħda. Grazzi talli erġajtu ħadtu paċenzja bija. Nispera li din ir-rokna tal-lum kienet ta' interess għalikom. Grazzi ħafna tal-kummenti sbieħ tagħkom, speċjalment meta tarawni fit-toroq, twaffquni biex tgħiduli grazzi tax-xogħol li nkun qed nurikom u wkoll B'xi mod intom qegħdin titgħallmu l-iktar ħaġa importanti li napprezzaw li l-affarijiet li għandna madwarna flok narmuhom nistgħu noħolqu xi ħaġa oħra bihom biex insekku l-ambjent li aħna ngħixu fih. Sakemm nerġgħu niltaqgħu d-darba li jmiss.